A ma' rai' ni dderbyn ambell waith yndyfe yym mae'n biti ond y bobl i chi'n clywed yn siarad yy adeg gêm ryngwladol 'dyn nhw ddim am ddweud dim yn erbyn y sefydliad, hynny yw, maen nhw'n amharod beirniadu Warren Gatland, neu'n amharod beirniadu'r dull o chwarae, ond oedd y ddou ohonon ni'n gytûn bod ni'n siomedig, bod ni'n biti garw nad yw Cymru yn defnyddio'r bêl, bod nhw'n lledu'r bêl, bod nhw'n creu bylchau, ag yy. Oddi ar fi, Shane Williams, a chi gyd yn mi gofio fe, yy, o'dd e a ryw athrylith, genius, yn perthyn iddo fe, a dylsen i ddim defnyddio'r gair 'na yn ry amal, ond o'dd e yn berthnasol i Shane, oherwydd o'dd e gallu middi dyn, o'dd e gallu creu cyfle, ond yn ystod y tymhore dwetha, 'dyn ni ddim yn creu dim, ry'n ni'n, pawb yn sôn am yr amddiffyn, pawb yn sôn am gicio Biggar a Priestland ac yn y bla'n, ond, Dyn ni ddim yn byrchu a creu cyfleoedd, ag tan bod ni'n neud hynny, ni yn mynd i faeddu a'r Alban, a'r Iwerddon, a'r time llai, ond dyn ni ddim yn mynd i faeddu Awstralia a Seland Newydd. Mae lot o sôn di bod am y Warren Ball ma. Ch'mo, mae'n lladd y credit rhythm y tîm ynde?
Alla i byth a dweud mwy, yym mae e'n air sy wedi cael ei yy ei ddefnyddio ac yn mynd i gael ei ddefnyddio oherwydd dyna welson ni y sadwrn dwetha. Yym mae e'n dacteg wrth gwrs sy yn mynd i ennill geme yy yy dwi'n mynd nôl at Roger eto, o'dd Roger yn ran o dîm Llanelli a drwy gydol yr amser Yym, o'n nhw'n chwarae rygbi creadigol, ffwrdd â hi, ymosodol, roedd 'na flair, roedd 'na finesse yn rhan o'r chwarae, ond yn y gêm, yr un gêm yn erbyn Seland Newydd, rhyw gêm o warren ball oedd hi oherwydd fe benderfynodd y fforddwr, yr hyfforddwr Carwyn James fod yy Llanelli yn mynd i chwarae gêm bach yn wahanol er mwyn trechu Seland Newydd. Dwi'n derbyn hynny. Dwi'n derbyn allwn ni bythau mynd ar y car, twli'r bêl ymbyty ym mhob un gêm. Ond yn amlach na pheidio, dull Warren Gatland yw cic, gan obeithio fydd y bêl yn hobo'n garedig. Ond licen i weld fwy o greadigrwydd. Wel, oedd Rob Howley mewn, mewn cyfweliad yn ddiweddar yn cydnabod uh, fod y rygbi oedd wedi cael ei chwarae gan ariannydd uh, Zeland Newydd, Awstralia, Japan, uh, yng Nghwpan y Byd, yn mynd i ddylanwadu arnyn nhw, ac uh, os am ennill gemau pwysig, fod rhaid um, newid rhyw ychydig ar y patrymau o bosib. a Medi Jones fel un o Awstralia a welon ni hynny, ni 'di gweld hynny yym yy yn y time me wedi hyfforddi gan gynnwys Japan, mae e'n hoff iawn o weld y tîm yn symud y bêl ac yn yy gweld chwaraewyr yn neud penderfyniade hyd yn nod os y'n nhw'n rhedeg o tu ôl i'w llinell gais i hunen ag yn sicr fe welwn ni hynny yy yn ystod y gystadleuaeth 'ma ag yn ystod y bedair blynedd nesa A fe fydd yna wedd newydd ar chwarae Lloegr, a fi'n gobeithio hefyd byddwn ni yng Nghymru yn bwrw mewn i'r cyfeiriad 'na.